Şu aýa Muharrem aýy diýilýär. Osam şuň içinde bir gün ba, Aşura diýilen gün. Şol günde kän fazylatlar bar. Şu aýyň onunjy gününe Aşura diýerler. Aşura diýilmegiň felsebesi, Le'ennehu aşir ýewmin min eýýamil Muharrem. Araplar ona aşarat diýýär. Oglanjysyna oglanjy zady aşyr diýýär. Şol fazyletli gün şu aýyň onunjy gün bolansoň, şo güne Aşura diýipdirler. Bir felsebesi Aşura diýilýäniniň şo fazyletli gün şu aýyň onunjy gün bolansoň aýdylypdyr. Ikilenji felsebesi Aşura diýilip galmagynyň geçen ulamalar aýdypdyrlar. Men hafiza hurmatahu aşa nuran, Her kim şu aýyň hormatyny saklasa, nur bilen ýaşar diýipdir. Ine, Men hafiza hurmatahu aşa nuran, aşa nuran, aşa nuran bolup işlenip, soň aralykdan nuny aýryp, Aşura diýipdirler, nununy hasp edip, ýeňildip. Şeýle bir şu günüň imtiýazy bar, hatda kitaplarda diýýär, Fihi taklubu ählul kehf min jenbin ila jenbin. Ýedi weli diýen Dakýanus döwründen bärde bir ýatan welilerimiz bar, bir magarada. Şol Aşura gününde.

Bendelerinden on bendäge bir sylag berenseň, on däne sylag beripdir, şonuň üçin şu güne Aşura diýlipdir diýip aýdýar. Birinjisi şi, Täballahu ala Adam, biziň atamyz Adam alaýhyssalam günäkär boldy. Jennetde müň ylly, ýer ýüzünde aglap gezdi, Rabbena zalamna anfusana we illem tagfir lena we tarhamna lenekunanne minel hasirin, Hudaýa Hudawynda özümiz özümize zulum edip günäkär bolduk, Sen özüň ýalkagamasaň biz gaty bir husranda, kemçilikde galan adamdyr diýip aglap gezdi. Näçe wagtlar günäler toba kabul bolmady. Allah tebarek we taala adam şu Aşura güni gelen wagtynda, Soň tobasyny kabul etdi. Öňki eden hatasyny bagyşlap, tobasyny kabul etdi. Bir sylag bendesine beren sylagy şü, Atamyz Adamyň tobasy kabul bolan güni Aşura güni. Ikilenji Rufaga Idris mekanan Ulýa. Hezreti Isa aleýhis, nime, Idris aleýhissalam. Şu ulukan jaýa çekildi şu gün. Ýer ýüzünde ýaşap ýören Idris äkidildi behişde salyndy şu gün. Aşura gün. Üçlenjisi istewet Sefinetün Nuh alal judi. Nuh aleýhissalam bir pygamber geçdi köp uzak ömürli ummatlara asy bolup Hudaý Tagalaň gahry gazaby gelip gark etdi. Fakat Nuh aleýhissalamy iman getireliler. Naw bejerip, şoň içinde ymmatlaryny saklap, suwuň ýüzünde gezdiler näçe wagt. Ahyr suw çekilip, Nuh alaýhyssalamyň nawy Judi diýen dagda togtap durdy. Şol Judi diýen dagda togtap duran güni, suwuň çekilen güni Aşura günmüş. Dördünjisi, Raddallahu Ýusufa ala Ýakup alaýhyssalam. Ýakup pygamber diýen bir pygamber, onuň on iki ogly bar, on ogly bir uly heleýinden, iki ogly-da kiçi zenanasyndan, şol hasadat edip ulakan oglanlary, şonuň kiçi zenanadan bolan ulakan ogly Ýusup atly ogluny äkidip bir guýa oklap, ondan-da bir kerwen satyn alyp, Misirde, şo ýerlerde kän wagtlar ýaşap gezýär. Ýakup alaýhyssalam-da. Köp aglap, Zaýa Hudawende, men şu oglum nirä düşdükä? Dinden aýrylyp, aýry bir kafiriň ygtykadyna girip, Hudaýyň gazabyna galýan öwlatlardan bolamasyn diýip aglap gezerdi. Näçe wagtdan soňra Ýusup alaýhyssalamy Ýakup alaýhyssalama getirip berdi Allatagala. Şol Ýakup alaýhyssalama Ýusubyň berlen, getirip berlen, güni Aşura günüdi. Ondan soňra Hezreti Süleýman alaýhyssalam dünýä hökümet eden patyşa hem pygamber, şonuň mülki selp boldy. Birnäçe wagt soň Ýamaşgadyn mülküni öwrülip özüne getirip berildi, şu Aşura gün. Altylanjy, Hudaý Tagalanyň beren keramaty, Hezret Eýýup pygamber diýen pygambere, Dert berdi, ennamyny gur diýip, kän wagtlar derdiň eteginde ýatdy, şoňa şefa berdi, bir gün şoň şefa beren güni Allah Tagala şony sagaltdy bir günde derdini bertarap edip, şo gün Aşura günüdi. Ondan soňra Musa Aleýhissalam diýen bir pygamber döretdi, onuň mukabylynda Fir'aun diýen kabir bar, Hudaýlyk dawasyny eden Musa şo bilen mübarizä edip, Hudaý Tagala Musanyň duşmany bolan Firawny goşuny bilen derýa gark edip, nabut etdi, şo günde Aşura gününi. Sekgizinji beren keramaty, Ýunus pygamber diýen bir pygamberi derýa okladylar, ony balyk ýuwutdy, näçe wagt balygyň içinden çykdy, şonuň çykyp, Nejat tapan güni Aşura günüdi. Ondan soňra Hezreti Isa alaýhyssalam diýen bir pygambar kafirler gelip, muny dara çekjek, öldürjek diýip, şoňa meňzeş bir adamyny dara çekip, Isa alaýhyssalamny ýokary asmana äkidildi. Şo günde Aşura günüdi. Ondan soňra bir Hezreti Ybraýym alaýhyssalamyň wagtynda Numrut diýen bir kafir Hudaýlyk dawasyny eden Ybraýym alaýhyssalamy oda ýakjak diýip kän ot üýşürip, ondan soňra bir sallançak gurap, üwrüp, şony kesip, oda oklady. Ot Ybraýym alaýhyssalamyň ewnine gülüstan bolup ýakmany, Ybraýym alaýhyssalam nejat tapdy. Şo günde Aşura günüdi. Ine, mährem aýyň onunjy gününe Aşura diýilmeginiň bir felsebesi şi, Hudaý Tebärek we Taala şo günde on jüre sylag bendelerine berensoň, Pes we zekirhum bi eýýamillah, Hudaý Taalanyň günlerini ýada sal diýeni şundan şüri. Şeýle bir pygamberlerine keramat berip, sylag berip, nejat beripdir, şol Aşura günüş.

Şu ümmet-i Muhammedige on sylag berdi. On sylag berdi. Şu Aşura şo Hudaýyň beren sylagynyň onlanjysy bolansoň, şuňa Aşura diýildi diýipdir.